On a good note onyo gin ma mwinyine mito odiko matin, kiwaco ni the dry spell kit ma tye kwede 50 billion shillings secured for Karamoja food relief. Lawor wabedo kany wabedo aloko lok kom kec ma bene i odiko matin awaco ni Acholi Parliamentary Group watye ki won komme ki Vice Chair ma bene gin weng jo ma dong yam okuto wigi gubedo i Parliament gingeyo ngo ma tye ka timme they are working hard me neno ni Jimmy ma tye ka timme i kumalo me Uganda-ni bene kikelo iye alokaloka, ento Karamoja dong onongo fifty billion-o. Lapeny tye ni pingo giweko Northern Uganda? Pien ni karatac me New Vision loko lok ange okati o ni Kej otyeko pore Karamoja ki Northern Uganda. So kati ki fifty billion pi dano me Karamoja aye keken romo aroma calo dano me Northern Uganda mukene i Acholi, Lango kacel ki West Nile pe gitamo pigi. Pien ni nyo billion pyeraboro moni ma giketo me culo dyangi dong giwaco ni Wun kong wukemme ki bilion pyeraboro ni wuwek wami bilion pyerabic ki karamoja pien kec tye ka nekogi. Kadi bed gamente tye ka poko dyangi ki cente bilion pyeraboro ma gin guwaco ni dong gitiyo ki bilion maromo pyerabicel me miyo dyangi ento kec otyeko poro odoco. So very soon you'll see ni cente bilion milion abic abic ma gitye ka miyo i dog paci acel acel gicako gikato tiyo kwede me wilo kabii kacel ki moko i byali. Agikane pe waneno dyangi mo ma ngat mo ka wilo pien kec Opoto tabi cawa ma milion abic abic tye ka donyo i odi. No but a good thing ma omyero awaci ni the lobby capacity pa our members is becoming hard because ka ineno laceng ca ngo ma otimme i Gulu i lok kom accident ma accident opoto ni tap the chair person Acholi parliamentary group Honourable Catherine Lamwaka ki group ma mege all of them all the members came one single voice gucung guwaco ni wamito kit ma wun wukonyo kwede dano mukene ni ene kit ma wan wamito wun wukat kwede Wumi kony it Acholi. Museveni ojiro kicel keken million abic abic opoto cing dano. That was a good strategy. Lawoo agoyo cing it Honourable Mark Mot ma aneno pages angwen in the New Vision tye loko lok kom kec ma tye ka neko dano i kom ali me Uganda. Atyeka Call- i- i- I area called ma him.
Agago. Mm. And he was in a, he was in a conference somewhere. Awacho ni okay eni nga. Then later on I explained. Ci okwanyo cim. He called me back. Awacho ni Honourable lok me kec eni ma tye ka neko dano i Acholi ni pe mitte waling iye. Kun bene dwanwa myero obed matek ni myero kilok i kom gin ma tye. Karamoja kome dong kiloko matek gunongo 50 billion. Wamito mm. pwoyo Faith Nakutgi, mm. aneno ki ti i newspaper kany. Mm. Megwa ni is not a question of when. Is, mm. How are we going to do it? Lutelo en gitye kany tin. We'll have a discussion. Yes. Diki chunya bibedo yom ka donyo i studio atingo karatac me New Vision mm. anongo ni gicoyo ni pi acoli gimiyo bilion pyera abicel. pe bilion pyerabic me ryemo kec kacel ki West Nile.
An atye Kampala eh, pe wacce awacci ka dong itongo tap ci dong pwo Lubanga pien ah, jo mukene pe tye ka bilo abila aye lu. Wiya po i mwaka alip aryo ka abongwen kec mo opoto i nebi Yes. ma moko a ki i kira adongo. An omoko kobo acel obedo cen alip acel and we used to walk about uh, 30 kilometres me cito ka wilo moko me alip acel kare gidug gikiye ki nyuka.